Bu günki temamyz elektron konfigurasiýa. Şonda äl çyzmak şoň üstüne durup geçýäs. Ilkinji bellejek zadym şu tema geçen kwant sanlar diýen tema bilen berk baglanyşykly. Şonuň üçin e, ilki şony görmedik bolsaňyz görüň. E, has gowy düşünmegiňize ýardam eder. We ikinji aýtjak zadym şu elektron konfigurasiýanyň şu usuly elbetde kyn usuly. Mundan soň wideonyň soňunda aňsat usulyny görkezjek. Ýöne bu kyn usuly, ýagny bolmalysy ýaly öwredilmelisi ýaly usul bolany üçin şuny bir birinji öwredýän. Ýagny köpiňiz muňa düşünmekde kynçylyk çekmegiňiz mümkin. Indi başlaýarys. Üç sany düzgün bar. Elektron konfigurasiýany dogry ýazmak üçin üç sany düzgün bar. Birinji düzgün Aufbau düzgüni. Muňa görä, Aufbau düzgünine görä, bu näme diýmek, ýagny L goşmak N, ýagny şu L kwant sany bilen şu N kwant sanyny goşanymyzda iň kiçisi birinji ýazylýar. Ýagny şu taýda bir S-i göreliň, iň kiçisi nol bilen, ýagny bir bilen nol goşsak, şu taýda bir bolar, iň kiçisi birinji ýazylýar, ýagny bir birinji ýazylýar. Şu şeýle dowam edýär, şu ýodajygyň yzyndan soňra iki S ýazylýar, Ondan soňra iki p ýazylýar, soňra üç s ýazylýar, soňra üç p, dört s şu ýodajygyň yzy bilen dowam edýär. Indi gaýdyp gelýäs. Iki s-de näçe şu? N iki, L nol. X iki bilen nol goşsak, L goşmak N deňdir iki. Şu taýda näçe n goşmak, ýagny n şu taýda iki, l hem bir, üç şu taýda l goşmak n. Indi şu taýda näçe n üç, bärde l nol, ikisini goşýarsam welin, üç goşmak nol, ýagny üç goşmak nol deňdir n, näçe bolar, üç bolar. Inisde sorag. Iki san şu taýda meňzeş san boldy, üç. Haýsy birinji ýazylmaly? Görşüňiz ýaly, şu birinji ýazylypdyr, iki p. Näme üçin şu birinji ýazylýar? N, ýagny n-iň ga, n-iň bahasy näçe kiçi bolsa, şoň gabadyndaky birinji ýazylýar, ýagny iki p birinji, soňra üç s ýazylýar. Garaz, şeýle dowam edýär alfbaw düzgüni. Üç p-de göreliň, Üç berde n üç. Ln bir. Ikisini goşsak näçe bolar? Dört. Şeýle bir, iki, üç, dört, bäş şeýle gidýär. Ýagny l goşmak n-iň iň kiçi bahasyndan başlap dowam etdirilýär. Şu sifrler nireden geldi diýip bilersiňiz, ýagny s-iň öňündäki iki, p-iň öňündäki iki. Muny kwant sanlarynda durup geçipdik. Birinji gatlakda s bolýar, ikinji gatlakda s bilen p bolýar. Şeýle geçipdik. Ýa-da şeýle ýatlasaňyzam bolar, ýagny S-ler birden bärden sekize çenli. P ikiden başlaýar, ikiden ýedä çenli, D üçden başlaýar, üçünji gatlakda bolany üçin, F-em dörtden başlaýar. Ol öz usulyňyza bagly. Ikinji düzgün näme? Pauli eksklusion prinsipal. Ikinji düzgüne geçmezden başlarsyňyz, şu aufbau düzgüniniň üstünde durup geçeliň. Aufbau düzügini aslynda nemes alymy däldir. Aufbauen, ýagny gurmak diýmek bu nemişe, nemes dilinde, iňlisçe, ýagny building up bolýar, Aufbau. Köp kişi şuny zat diýip pikir edýärler, nemes alymynyň adymyka öýdýär. Aslynda bu Aufbau gurmak diýen manyda. Bu wagty ýatladyp geçeýin, nemes dili sapaklarymyzam nesip bolsa dowam etdireris. Indi Paul Exclusion Principle ikinji düzgünde görä näme düzgün? Ikinji düzgünde aýdaly, ýagny P-niň içinde 3 sany orbital bolsa, bir orbital, iki orbital, üç orbital. Şuň içinde orbital bolsa, şuňa iň köp iki elektron sygap bolýar. Bir elektron, iki elektron, ýagny her orbitala iň köp iki elektron sögülýär. Hall ekskluzion düzgüni şondan ybarat. Ýene bir düzgün bar elektron konfigurasiýany çyzmak üçin. Hunds ruly, ýagny Hunduň düzgüni. Muňa görä, ýagny aýdaly ilki Hunds düzgüni düşündirmek üçin men e, iki hili Görnüşde p orbital p kiçi gatlagyny dolduraýyn ýagny p orbitallaryny üç sany orbital bardy p niň içinde strelka bilen görkezeyim. Şuny men e, aýdaly 4 elektron bilen doldurmaly. Birinji şeýdip dolduraýyn. 1 2 3 4 Dört elektrondan doldurdym. Indi ýene-de şo P-ni başga hil doldurýan. Şeýle doldurýan. 1 2 3 bir-birden hemmesini goýup çykýan, soň aýlanyp ýene täzeden gelen. 4. Şu ikinji dolduran dogry. Birinji dolduranyň nädogry, ýalňyş. Şuny berk ýadyňyzda saklaň, hunduň düzgüni şondan ybarat. Ýagny diýýär, elektronlary orbitallara bir-birden ýerleşdirip çykmaly, ýagny sagat okuna ýa-da sagat okunyň tersine aýlanýan görnüşde elektronlar, ýagny orbitalaryň içinde aýlanýar diýip alýar we bir-birden ýerleşdirip çykandan soňra gaýdyp gelip ýene täzeden dolduryp başlaýarsyň. Howundyň düzgün şundan ybarat. Indi aňsat usulymyza geçeliň elektron konfigurasiýany doldurmagyň. Mysal üçin aýdaly kyrk üç proton bilen teknetin elementiniň elektron konfigurasiýasyny çyzalyň. Ýagny şu teknetin elementi bolsa diýjek bolýanym kyrk üç proton bar bolsa munuň elbetde kyrk üç elektrony bardyr. Ştaýt gowy görünmedi ýagny kyrk üç elektron bardyr ýagny zarýady nol bolsa şuny nähili edýäs ýagny ilki birinji gatlakda s bar kiçi gatlak ikinji gatlak s bilen p bar muny kwant sanlarynda men doly düşündirdim üçünji gatlakda üç s üç p üç d dördünji gatlakda dört s ýa-da SPDF kiçi ar gatlaklary bar, sapşýerler. Ýagny, şuny ýazmaly, S, SP, SPD, SPDF. Birinjisine bir goýýaňyz, soňra hemmesine iki, soňra hemmesine üç, hemmesine dört goýýaňyz. Indi biziň elementimiziň, ýagny X elementimizde bolsa kyrk üç elektrony bardy. Şunuň elektron konfigurasiýasyny nädip çyzýas? Muny birme-bir belläp alyň, sähelende bu usul şeýle aňsat. Bir şum şulary ýazyp bilseňiz boldy, şu dörtüni ýazdyk, mundan soňy aňsat. Ýagny şuny iki gezek gaýtalap ýazýas, esi. Ýagny es, es. Öňündäki sifrlerine hiç hili üns bermäň. Soňra şuny iki gezek gaýtalap ýazýas, ikinjini. PS, PS. Näme etdik? Ýagny PS iki gezek şu tarapdan gelende gaýtalap ýazdyk. PS, PS. Ýatdan çykarmaň, PS, SP diýip ýazmadyk. Ýagny SP däldir. Ikisi başga zatlar. PS ýagny sag tarapdan şeýle ýazyp başladyk. PS, PS gaýtalap ýazdyk. Soňra şu sag tarapdan DPS. Şuny iki gezek gaýtalap ýazýas, ýagny DPS bir gezek, DPS iki gezek. Soňra sag tarapdan ýene başlaýas, FDPS bolmaly. FDPS bir gezek, FDPS iki gezek. Indi boldy, şu taýda saklanýas. Indi sifrlendirip nähili sifr goýup çykýas? S birden başlany üçin bärde-de S-iň öňüni birden başlaýas. Ýagny bir goýýas. Soňra ikinji S-e iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz. Gutarýança. Indi görşüňiz ýaly P birinji P-miz ikiden başlapdyr. Şonuň üçin bärde-de ikiden başlamaly. Şu taýda birinji P-mize iki goýýas. Soňra üç, soňra dört, soňra bäş, soňra alty, şeýle dowam edýär. Soňra de, deniň üçden başlapdyr. Birinji de üç goýduk, ine birinji demiz şu biziň üç goýduk. Soňra dört, soňra bäş, soňra alty. Soňra efimiz biziň dörtden başlapdyr. Şoň üçin birinji efimize dört goýduk. Ine şu taýda Ondan soňra Esmede-de bäş goýduk. Indi biziň şu kyrk üç elektronymyz, şolary ýerleşdirip çykýas. Nähili ýerleşdirýäs? Ýagny S-de iň köp iki elektron bolubilýär diýipdik. Muny kwant sanlaryna durup geçdim. P-de iň köp alty, D-de iň köp on, F-de-de iň köp on dört elektron bolubilýär. Indi şoňa görä ýerleşdirip çykaýas. Ýagny S-de iki, Iki, alty, iki, alty, iki, on, alty, iki, bäş. Boldy, indi şu taýda säginýäs. Mundan aňarsy bize gerekkä. Şundan aňarsy bize gerekkä. Näme üçin gerekkä? Elektronlarymyz gutardy, ýagny 2 bilen 2, 4, 6, 10, On iki, on sekiz, ýigrimi, otuz, otuz alty, otuz ýedi, otuz sekiz, bäş goşsagam, otuz sekize, kyrk üç. Ýagny şular şundan şuňa çenli biziň teknetium elementiniň elektron konfigurasiýasy bolýar. Elektron konfigurasiýa bilen baglanyşykly tema şulardan ybarat. Sag boluň, saglykda görşeliň.